Мөселман кардәшләр, бүгенге җомга вәгазе ул безнең тормышыбызда кечкенә вакытта безгә шушы йоланы әтиләр, әниләр үткәрәләр дә, без шушы йоланы онытып җибәрәбез, ул да булса исем кушу йоласы. Менә шушы исем кушу йоласы нинди зур урын алып тора һәрберебезнең э, күңелендә, йөрәгендә. Аның турында сезнең белән э, сезгә дә әйтмәкче идем. Иң беренче аңлатыр алдыннан җәмәгать шуны аңлатасым килә. Менә ислам динен күп кешеләр ниндидер шундый бер зур авырлык шикелле уйлыйлар. Менә әгәр дә кешенең мөселман буласы килә икән, ул я үзенең намаз укыган дуслары яны үзенең шушы теләген әйтә, яки ул инде хәзрәт яны мәчеткә килеп әйтә. Э, кай вакытта мин минем дә мөселман буласым килә дигән э, шундый теләгенә аны кешеләр э, төрле төрле фарызлар белән йөкли башлыйлар өстенә менә биш вакыт намазын укы сөннәтләрен укы уразаңны тот утыз көн монысын хәрәм монысы ярамый монысы тегесе монысы менә шушы бөтен груз шушы бөтен авырлыкны аның өстенә йөклиләр дә Бер нәрсә аңлатмыйча, шушы кеше инде мескен кайтып китә дә, шуның белән яши. Бер нәрсә дә аңламыйча, ни өчен мин намаз укыйм, э, ни өчен моны ярамый, ни өчен тегене ярамый, менә шундый бер э, карашта гына ислам динен тота кеше. Рәсемгә бит инде бер яктан карасам була, рәсемгә икенче яктан да карасам була. Әгәр дә дәфтәрдә кеше сурәте язылган булса, дәфтәрне менә шулай карасагыз, ана бер нәрсә дә күренми. Ә сурәтне менә шулай борып куйсаң, син шушы сурәтнең тулысынча бөтен матурлыгын күрә аласың. Менә ислам диненең дә шулай икенче ягы бар. Ислам диненең менә шулай өстән-өстен генә Әйе, фарызлар да кирәк, анысын да инкар итмибез, ләкин ислам динен тирәнрәк э, мәгънәдә безгә карарга кирәк, бүтән яктан карарга кирәк. Кайсы яктан дип сорасагыз, менә ислам диненең бөтен йолалары, бөтен фарызлары, бөтен гадәтләре безнең һәрбер э, ягъни көндә э, ничә тапкыр шушы фарызлар белән без очрашабыз, биш вакыт намаз мәсәлән, Ураза тоту, мәсәлән, һәм башка йолаларны без аларны һәр һәр көнне алар аларны һәр көнне алар белән очрашабыз дип әйтәсем килә. Менә шушы йолалар да алар моның үзенең э, хикмәте була. Аның үзенең хикмәте була. Һәм ислам дине бер яктан менә шулай шушы яктан килеп карасак, менә шушы бөтен йолалар Ул кешегә нәрсәгә ярдәм итә? Кеше үз үзенең шушы бердәнбер Аллаһы Тәгалә тарафыннан биргән гомерне тулысынча 100% Аллаһы Тәгаләнең кушканнарын үтәп яшәргә һәм үз үзен шушы дөньяда табарга. Кем мин, нәрсә өчен килдем һәм нәрсә эшләргә тиешмен? Менә шушы яктан ислам дине кешегә бик күп нәрсәләр аңлата, ләкин без аны кайвакытта күрмибез. Менә исем кушуны дип әйттегеме? Исем кушу мәҗлесе, исем кушу йоласы, ул аны бөтенегез дә беләсез. Бала туа, 7 көнгә э, шул ук көнне дә ярый, ата кеше үзе яки үзе белмәсә э, имамны чакыра, имам иләренә килеп, балага уң колагына азан әйтеп, сул колагына камәт төшереп, Шунда колакка исемен пышылдап, исемен әйтә һәм теге Коръән укыла монда, нәрсә монда, теге кай вакытта табын да әзерлиләр. Һәм шуның белән исем кушыла да, һәм болар бөтенесе дә саубулашып, шуның белән бу йола онытыла. Онытыла бит инде. Исем куштылар, бетте, китте. Исем кушу йоласын әгәр дә без карасак, менә иң беренче әйттек, анда азан әйтелә. Азан нәрсәне аңлата? Азан әйтү, азан әйтү ул намаз вакыты җитте дигән нәрсәне аңлата. Менә хәзер азан әйтелде 12-дә, ягъни өйлә вакыты керде дигән сүзне аңлата. Азан әйтелде, бөтен кеше ишетте, җыена башлады, кемдер тәхәрәтен ала, кемдер тәхәрәтен җаңарта. Ягъни шушы Аллаһ Тәгалә белән э, нитәргә э, әңгәмә корырга инде э, намаз укырга бөтен кеше әзерләнә. Монда 5 вакыт 5 5 минут бирелә яки 10 минуттан соңмы шушы бөтен кешеләр җыелып, әзерләнеп азан әйткән кеше ул камәт әйтә. камәт төшерә дип әйтәләр. Шулай бит инде. Камәтне төшергәннән соң, камәт әйткәннән соң фикъ кагыйдәләре буенча камәт әйткәннән соң тиз генә сөйләшмичә, вакытны сузмыйча җыелган кешеләр яки камәтне әйткән кеше ул намаз укырга тиеш сразу. Теге 5 минут көтәсе дигән нәрсә юк. Как камат әйтелде, кешеләр сафка басып намаз укырга, тәкбиратул ихрам әйтеп, Аллаһу акбар дип, алар намаз укырга башларга тиешләр. Моны сез беләсез бөтенесен дә. Но исем кушканда нишләптер ата кеше дә, имам кеше дә бернинди намаз да укымый. Намаз юк. Исем кушканда бер намаз укылмый. Азанын әйтте, камәтен әйтте, исемен әйтте. Һәм шуның белән саубалашып саубалашалар. Ә намазы юк. Намаз юк. Бу еланын дәвамы бар җәмәгать. Бу ела шуның белән генә бетмей. Бу еланын дәвамы ул да булса җиназа вакытында. Яни менә шушы исем кушу йоласы ул турыдан-туры җеназа вакыты белән җеназа намазы э, йоласы белән алар икесе бәйле. Менә без бу дөньяга киләбез, әме, җәмәгать. Без нәрсә уйлыйбыз? Без ничек кеше ничек уйлый инде? Менә бала туды бу дөньяда, исем бирелде аңа һәм бәлих яшенә җиткәнчә бу бала каядыр йөри, нәрсәдер эшли. Моңа намаз өйрәтү дә юк, бер нәрсә дә юк. 13-14 яшь җиткәчтен кеше уйлый, все, син хәзер бәлигъ, әйдә намазга бас, намазыңны нит, тегесен монысын өйрәтеп. Ягъни менә шушы 12, 13 яки 14 ел кешенең как будто юкка чыккан шикелле. Ягъни без уйлыйбыз, бәлигъ яшендә, бәлигъ вакытында гына без нәрсәдер өчен җавап бирәбез, Ягъни шушы ислам диненең йолалары белән танышу бала вакытында түгел, ә имеш шул 13-14 яшьтә генә башлана кебек. Ул дөрестән түгел. Бала шушы дөньяга тугач, аның ислам дине белән танышу исем кушканда ук башлана. Исем кушканда уже имам кеше яки э, әти кеше аның шушы җиназа, э, ягъни кеше үлгәч, җеназасына күптән чакыру булды. Әле ул бала вакытта уже. Кешеләргә өндәү күптән булды. Э, фикх кагыйдәләре буенча белгәнебезчә җеназа намазын үткәрү, җеназа намазын үтәү ул фарз дәрәҗәсендә, ягъни ул үтәлергә тиеш. Мәхәлләдән бер кеше барбы шушы җеназа намазын үтәргә тиеш. Әгәр дә үтәмәсә, ул гөнаһ була. Һәм менә шушы җеназа вакытында белгәнебезчә шулай ук бер нинди дә азан юк һәм бер нинди дә камәт юк. Имам кеше мәетне шунда э, урта нигә куйгач инде билгеле бер урынга бөтен кешеләр сафка басып э, теге әҗәтләре бармы юкмы дип сорагач инде э, имам кеше тәкбир әйтеп намазын укый башлый. Бер нинди дә азан юк, бер нинди дә камәт юк. Ул нәрсәне аңлата җәмәгать? Бу кешенең намазы, ягъни бу кешегә өндәү, бу кешегә чакыру инде туган вакытта булды. Җиденче көнгә исем кушканда моның намазына күптән чакырганнар бу баланы. Бу баланы да чакырдылар, әтисен дә, әнисен дә, туганнарын да, бөтен кешеләрен дә, җеннәрен дә, фәрештәләрен дә, бөтенесе уже күптән игълан ителгән һәм бала кеше шушы менә җиденче көнгә яки беренче туган көнгә уже Ислам дине биялары белән ул уже таныша. Һәм шунысы мөһим җәмәгать. Камат әйткәннән соң, гади тормышта менә 5 э, вакыт намаз укыганда, камат әйткәннән соң фарыз намазы тиз генә үтәлергә тиеш дип әйттек бит инде. Менә шушы нәрсәне аңлата, кешенең бөтен гомере бер мизгел шикелле. Азан әйтелде бер мизгел һәм ул мизгел камәт белән фарыз намазы арасында. Камәт әйтелде, намаз үтәлергә тиеш. Монда да шулай ук балага камәт әйтелде, сул, сул колагына намазы ул кеше, ягъни үлгәч башланды, ягъни менә шушы кешенең бөтен тормышы ул бер мизгел шикелле. Камәт белән фарыз, камәт белән намаз арасында кебек. Менә күзеңне ачтың, күзеңне җомдың, тагын ачтың. Кешенең бөтен гомере менә шулай бик тиз бер мизгел шикелле узып китә. Менә шушы йола, исем кушу йоласы как раз кешегә күзләрен ача. Синең менә шушы дөньядагы яшәү вакытың ул бер мизгел шикелле. Син бүген бар, син иртәгә юк. Яни шуңа күрә кеше бу йоланы менә шулай шушы яктан аңлагач, кеше иртәгә яшим дип уйламаска тиеш. Бөтенесен дә бүген үк иртәгә калдырмыйча, э, кеше бит инде уйлый, ә иртәгә эшләрмен, ә иртәгә ураза тотарга башлармын, ә иртәгә эшләрмен, әй менә киләсе елга башлармын, киләсе елга барырмын, тегене эшләрмен. Кешенең бөтен Сүзе хаман шул иртәгә, иртәгә, иртәгә, бер айдан сон яки бер елдан сон. Ләкин менә бу кешенең гомере инде бик тиз узып китәчәк. Шуңа күрә бер нәрсәне дә, бер изгелекне дә бер кайчан да сузмаска кирәк. Иртәгә эшлим дип. Чөнки менә шул Кешеләр инде язалар, кешенең гомере ди ул менә төгә торган җип шикелле, катушка сатала бит инде кибетләрдә, кеше сатып ала тигүчеләр. Аның башы бар, ә ахыры син белмисең кай, кайда ул. Әллә син ахырына барып җитәсеңме яки юкмы? Син әйбер теккәндә ул син җип может өзелеп китәргә. Менә кешенең гомере дә шул җип шикелле, кайчан бетә, кайчан эзелә икәнен син белмисең. Сүтәсең, сүтәсең, яшисең. Шуңа күрә җәмәгать менә шушы бик тирән эчтәлекле йола, исем кушу йоласы җәмәгать, ул безгә менә булыша, һәрбер кешегә булыша, күзләрен ача, син бу дөньяда яшәргә килдең, син бу дөньяда тулысынча, 100% Аллаһы Тәгалә кушканнарын үтәп яшәргә тиешсең һәм бер нәрсәне дә иртәгә, иртәгә, иртәгә, иртәгә эшлим дип бер нәрсәне дә лучше калдырмаска. Чөнки Вакыт бик тиз узып, вакыт бик тиз узып китәчәк, җәмәгать.